Pawlkaw zirlai zawng zawng te chibai ka buk leh vek cheu a, tun tumah hian thu lamah kan kal thung anga, zirlai sawm pakhat na tang hian thu a in tan a, amaherawh chu zirlai sawm pakhat na hi nikum lamah khan board lama tangin omitted chapter a nih avangin han kal kan rih phawt ila, kuminah engchin nge kan tih dawn tih kan hruaitute lam atanga kan la dawn chiah lo vangin kan awmit a ni lo ta a nih chuan kan la ti leh tho vang a. Chuvang chuan zirlai sawm pahnih mihring dikna leh chanvo tih atang hian Thu hi han tan ta mai la, a thawm e. Tichuan a bu chhung thu-ah han lut zui ta ila. Mitin hian mihring kan nihnaah dikna leh chanvo kan nei fek a, chu chu zahawmna a ni a. Inzahtawn thiam pawh a tul hle a ni. Vun rawng avang te, sakhua avang te, chi leh hnam avang te leh chhungkaw dinhmun avang tein tumah chungnung bik apiang An awm lo va, an vun a ngo avangin mi ngo hote hi an fel bik a ni lo va, an vun rawng a han avangin mi hangte hi an sual bik hek lo va, tu mah dan chunga leng an awm lo va, tu mah hi mihring nih phung piah lama chanvo ropui bik nei an awm hek lo tih hi kan hriat reng a pawimawh. Pathianin mihringah min siam a. kan lan dan te, kan nih phung te chu kan chenna ram avang te, kan pianzia avang te'n a lo dang hret hret pawh a ni maithei e. Amaherawh chu, kan zavai hian intluk tlang taka siam, bul thuhmun, thlah tu thuhmun kan ni tih lai hi kan hriat a, kan inzah tawn mihring kan nih avanga kan inzah tawn hi a tul takzet a ni. Hmanlai mihring mawl hun lai a chak Chak, Lal hun lai chuan Lal leh mi ropui te rawngbawlh sak turin tih luihna in mi rethei tam tak Sala hren an ni thin a. Chung Sala tang lak loh te chuan an nupui fanau te chungah pawh thu an nei lo va. An pu ten an nawm an mak in an chhawr a, an duh hunah ran ang maiin an zuar a, an hralh thin a. Chung hun lai khawvelah chuan mihring te dikna leh chanvo kan tih hian hmun a nei lo va, mihring nun hlutna leh ropuina hi pal zutin a awm thin. Pal zut kan an tih chuan ngaih pawimawh lovin tihna a ni mai ang chu. Sal leh mi rethei ten an dikna an sawi thei lo va. An chanvo leh an nihna an hum thei hek lo. An lungngaihna rumri hre duh an awm lo va, an ṭap mittui hruk fai tum an awm hek lo. Dikna a tlawm a, ropuina leh thuneihna in lal a hrawt a, chakna chu dikna a nih hun a awm ṭhin A ni. Hetah pawh hian paragraph ṭhenhnihna pawhin a rawn sawi a ni a, hmanlai chuan tute thu hnuaia awm tur emaw intihna a awm ṭhin a, tin, tute emaw chuan mi chunga leng bik nia inhriatna te a awm fo ṭhin a ni. Dan a awm lova Lalten dan an siam chawp a, chutiang ang chuan an khua leh tuite an enkawl mai ṭhin a ni a, Chungah chuan an duh dan danin lal an hrawt a, an duh dan danin an lalna leh thu neihna te kha an hmang tihna a ni a, an thu kha thu tawp a ni mai thin a ni. Chutiang hmunah chuan nun a hrehawm em em a, mihring dinhmun a inthlau em em thin a ni. Tute emaw nuam sa deuhin awm mah se, tute emaw a leh lamah chuan an mihring an nihnaah khan dikna an nei lo va, chanvo an nei lo kha kha a pawi em em thin a ni. Mihringte hi nasa takin hmasawnna lamah kan tlan a, thiamna a sanga finna a pung zel a. Chu hmasawnna dik chuan mihring nun zawmna a hrethiam a. Mitin te dikna leh chanvo a chawi sang a, nun a nuam a, a za len ta em em mai a ni. Dan lalna khawvelah chuan nun hi a za len a ni. Ram changkang apiangah mihring nun a za len thin a. A chhan chu dan kha an ngai pawimawh a, mihring an nihnaah an mihringpuite an za thin a ni. Indopui pahnihna a tawp a, kum sangkhat zakua sawmli panga a UNO, United Nation Organization, a lo din khan mihring dikna leh chanvo humhalh a tulzia a tlangau pui tan a. Kum sangkhat zakua sawmli pariatah phei chuan UNO thlazar hnuaia khawvel huapa human right puan chhuahna thuthlung a lo piang ta hial a ni. Khawvel mite ngaihven a hlawh zual ta zel a, ram tam takin an danpuia mihringte dikna leh chanvo an humhalh thu hi an telh ta a, India ram danpuia ngei pawh seng luh a ni a. Kum sanga zakua sawmkua pathumah phei chuan India ram rorelna khawl sang ber Parliament an ti ah chuan Parliament ah hian Lower House leh Upper House a awm a, chu chu Rajya Sabha leh Lok Sabha an ti a. E, Chu Parliament-ah chuan mihring dikna leh chanvo humhalhna dan, The Protection of Human Rights Act, an siam ta nghe nghe a nih kha. Chu dan chuan heng te hi engti kawng mahin bawhchhiat a rem ti ngai lo va, chu bawhchhiat a rem tih loh chu tiang hian Point sawm, point hrang hrangin a rawn tar lang a, pakhatnah chuan nun himna chungchang dan hi bawhchhiat a phal ngai lo a ni. Pahnihna chuan mihring zawhawmna, tibawrh bang khawpa inhngaihsak leh insawisak a khap tlat bawk a ni. Mihring kan tih nihnaah hian kan zawhawmna te khatiang kha a hum him tlat a, khatiang tichhe thei tura insawisak kha a phal lo. Pathumna chuan. Bawi leh sal neih a khap tlat. Palina chuan tawngkama thu intiam bawh chhiat palh vanga lungin a intan tir kha a rem ti lo bur a ni. Tin Pangana chuan mimal ngaihdan, rilru sukthlek leh sakhaw zalenna kha pal zut a phal lo. Mimal hian ngaihdan kan sawi chhuak thiang a, tin kan rilru sukthlek chumi lam chu ka ngaihtuah zawng a ni tih kha kan sawi chhuak thei a. Tin, Sakhuana eng sakhua pawh kha zalen takin kan zawm thei a ni. Chu dan chu pal zut dan hian pal zut a phal lo a ni. Tin, parukna chuan dan hma chuan tute pawh mi tak tak, mi pangngai anga zah leh an nihna kha kha a ni a. Dan hma chuan naupang an nih emaw, puitling an nih emaw, mi rethei, mi hausa tu pawh kha a intluk tlang vek tur a ni. Mipa ngaia ngaih a zah tur a ni tih kha he danina a sawi chu a ni a. Tin, Pasarihna chuan chhungkaw din theihna, mihring hrim hrim hian chhungkaw din theihna, nupui pasal fa neih theihna dan kha zalenna an nei a ni kha kha. He dan hian pal zut a phal lo bawk a. Tin, pariatnah chuan naupang an nih vang ngawta nam nul kha a khap tlat bawk a ni. Keini Mizo te ngeiah pawh hmanlaiah chuan naupang uite rimin nam tih te, naupang leh haite han tih ang chi naupang ngaih pawimawh lohna kha a awm thin a. Mahse, he dan hnuaiah chuan naupang an nihna vang khan Kan nam nul kan ngai kan ngaihthah thiang lo va ni tih lai kha a ni. Tin pakuanah chuan khua leh tui nihna in pawm sak. Tu pawh hi khua leh tui nihna kan nei thei vek kha kha kan in pawm sak tur a ni tih lai kha a ni a. Tin a tawp ber sawmnah chuan sorkar siam kawnga tel ve theihna kan hriat angin India ram chu democracy kan ni a, inthlâng ram kan ni a, chutah chuan I Prime Minister a ni emaw heta mi hnuai hnung ber pawh ni se vote khat vek kan nei, sorkar siam tur hian ka tel ve thei a, ka tel ve thiang a ni tih lai kha a pawimawh lai a ni a, kha kha he dan hian pal zut a phal lo a ni. Human right hi namnul theih a ni em tih Zawhna pawimawh tak a ni a, mi tam tak chuan khawtlang thatna leh mipui tam zawk te ham thatna tur a nih chuan mi thenkhat dikna leh chanvo te hi pal zut pal zut deuh pal zut deuh pawh tul tihna an nei a, mi hring siam that nan khaw dur a ngai a ni tih te mi tam zawk thatna tur a nih chuan misual tlem te dikna leh chanvo chu ngaih pawimawh a tul ber lo tih te kan Hmalakna in rah tha a chhuah dawn phawt chuan kan chet dan chu duh tui lutuk thei a ni lo tih te pawh a awm thin. He ngaihdan te hian thu dik eng emaw chen a keng a, chuvang tak chuan dai pelh a awl phah fo thin a ni. Tin, Europe chhak lam ram thenkhat te chuan mimal dinhmun ai chuan vantlang hi an ngai pawimawh zawk tur a ni, an ti a. Mahse, vantlang nun siam Tu mimal dikna leh chanvo te pal zut tur tihna a kawk kher lo tih an sawi tel leh si lova, mimal zalenna ngai pawimawh lo, khawchhak ramten firfiak taka vantlang hamthatna hmingchhala Communist thuthlung an han hmatheh tak tak chuan mipui mang ang leh rum ri chu rap thlak tak a ni tih kan hre theuh awm e. Kum a lo ral a, an kal danah beidawnna leh lungngaihna a thleng a, Communist kulhpui pawh a chim ta hial a ni. Khati kha eh tun atan chuan ni ta phawt mai sela class leiah an zir lai hi phek sawmthum pathumna atang khan kan zir chhunzawm leh dawn nia.